Digon i fyny aber. Now come on. Be ges di? So ti di agor nhw eto? Mae rhaid i ti agor nhw i gweld os ti di cael y cynuniadau i fynd. Sa'n meddwl bod fi moyn mynd. O, beth ti'n mynd i wneud e? Sai'n gwbo 'to. Christ. Pob lwc yn gweud wrth dy fam. Mae 'di ffono dair gwaith yn barod. O dyw hi ddim yn myn' i fod yn hapus. O paid. Wel os bydd 'i yn gadel ti mas cwrdd â ni yn y clwb rygbi. Sesh ola, gyd o ni 'da'n gilydd. Paid â jibo. Gawn ni weld yfe? Ble i ti di bod? Wel, siaraddu. Sai'n gwbo. Be' ti'n meddwl sa ti'n gwbo? Sai moyn gwbod. Paid bo'n silly. Ma' raid ti wbod i weld. Wel sim isie penderfynu 'to o's e? On' ti wedi penderfynu. Ti'n mynd i Lunden. Ma' Royal College of Art mwy ne' lai 'di gweud bo' 'na le i ti. Mam! Jyst opsiwn odd hwnna. Ti wed y braidd fi fyn' i'r cyfweliad na? Wi jy- jyst ddim yn gwbo os yw Llunden yn iawn i fi. Sai'n gwbo os fi'n barod. Wel pryd fyddi di'n barod? O sai'n gwbod. Anna!

Diolch Maggie. Clywes di'r weiners heddi? Roger Daltrey yn siarad am old times. A oedd e'n cofio ni? Fyn 'yn. Yn Rydaman, medda la. O'dd e'n cofio fi. Er bod fifty years ers y nosweth ni ninety sixty six. Cofio fi dda dwi me'wl. O. So chi'n awgrymu bo' chi 'di... Lle wt ti'n gwmws beth ddigwyddodd fan 'na fach. Plîs pidwch. Heb idno'r shileni o stumog os 'di master merched heno. Eatin' is cheatin'. Chi'n gwbo 'ny. Diben 'ny. Os o's head start 'dy ti yn y byd o. Hmm. Be' sy ar 'mlaen 'da chi ta beth? Tomato. Pineapple. A chocolate spread. Bach mwy exciting na ham yndyw e? Mae'n busy ore ti medda fam. Dwi jyst ddim yn grinda arna i ydw i? Fi jyst ddim yn credu bod Llunden yn syniad da. Dyw e ddim yn iawn i fi. Myn nôl i'r dechre a dysgu sud i beinto nudes a fruit bowls. Ei! Na'r mwya ono fe. Sai'n ca'l lot o gyfle i weld y shot na fananas erbyn hyn. Hei. Sa rain yn ry full ch'mo'? Hmm. Cot ti. Diolch. This is it Cats. Y tro ola. O, oh, pa di mentro mynd yn emotion yna nai nawr. Sa ti'n meddwl ti beth nôl de?

Glynda, alla i ffono'r ysgol a gewn ni ffindo mas go iawn wedyn 'ny. Os ti moyn ffono, ffona. Js paid a gweutho fi sai moyn gwbod! Anna, plîs. Ma' dy ffrindie di gyd yn mynd. A tithe ti ffili gwrthod cyfle? Ma' raid ti fynd! O's dim raid fi neud dim byd! Js cer!

Dyna pam fi isie ti fynd i Lunden. Ma' lot o dalent 'dy ti. Ma' isie ti ddysgu beth i neud ag e. Ond gallai ddysgu beth i neud â fe fyn 'yn. Na ellid Hannah. Ti'n neud yn gwell na aros yn y twll 'ma fel nes i. Heb weld dim byd mowr heb neud dim byd mowr. Paid â deud yr un camgymeriad a nes i. Y mywyd i yw e, mam. Nag ydi un di. Cwi. Jackson Pollock. I'n meddwl weithie bod bywyd bach fel sandwich. Ti'n cael dy eni. A ti'n marw. Dechrau a diwedd. Nes ni, mae'n jyst bara menyn, oes e? Ti moyn gymaint o flas as i bosib yn y ceno. Lle bydd rai yn stico caws y tomato. Rhai eraill lico ham. Sy'n bydd yn bod ar ni, ond... Mae'n cymryd rhywun yn sbesial i neud rwbeth gwanol. Mae'n gosa i fi. Mae'n gosa i dy fam gyment ti moyn sefyll 'ma. Ti moyn 'i? Go on te.